Бүгүҥҥэттэн ыла эһигини саха төрүт билиитин, сиэрин-туомун, үгэһин, баай култууратын, устуоруйатын туһунан кэпсиир саха суола биэриини көрөргүтүөр ыҥырабыт. Бастакы биэриибитигэр биһиги саха тылын уонна өбүгэ суругун бичигин туһунан кэпсиэхпит. Саха тыга диэн түүр тыгыарыттан биир ураты, биир саамы күүскэ угарыйбыт интэриэһинэй тыг диэн үгүс чинчийээччилэр бэлиэтииллэр. Но курдук холобур дьиҥнээх билиҥҥи билигин баар тыыннаах түүр тыгара диэннэр холобур курдук эттэххэ туурак тыга, казах тыга киргиз тыга, татаар тыга, чуваш, туркмен, азербайджан уонна да атын тылыгар буолаллар. Уопсай ахсааннара түүр норуоттарынан көрдөххө, билиҥҥитэ оттон аан дойду үрдүнэн үс чэким мөлүйүөн киһи диэн буолар. Огортон биирдэстэр оттон бу биһиги сахаҕар эмиэ бу түүр тылыгаах омуктар буолабыт. Атын түүр тылыгар бэйэ-бэйэлэрин багай да үчүгэйдик өйдөһөллөр. Кыччаабыта чэ аҥаарын кэриэтэ да буолугар өйдүөхтэрин сөп. Ол курдук холобур казах казах тыына саҥардаҕына татаар татаар тыына саҥардаҕына баҕай да үчүгэйдик бэйэлэрин өйдөһүөхтэрэ оннооҕор оҕус үчүгэйдик өйдөһөр тыгар диэн эмиэ бааргар холобур татаар курдук холобур саамай биир чугастык өйдөһөр тыгар диэн башкир уонна татаар тыгара буоларгар оҕус үчүгэйдик бэйэ-бэйэлэрин өйдөһөллөр тылбаасчыта да суох холобур ол аата башкир бэйэтин тыгына саҥардаҕына татаар бэйэтин тыгына саҥардаҕына туох да мэһэйи көстүбэттэр Эмиэ онно майгынныыр Турактыга, Азербайджантыга буолаллар, үчүгэй түһүллэр. Оннооҕор чэ атын да тылыгар кытта чэ аҥаарын кэриэтэ өйдüөхтэрин сөп. Арай чэ биир оннук ураты тыл дьэ бу Сахатыга уонна Чуваштыга диэн буолаллар. Дьэ Чуваштыга бэйэтэ туспа историяга, бэйэтэ туспа күүскэ уларыйбыт тыл, атын омуктар өйдөөбөттөр. Оттон Сахатыга диэн эмиэ биир Хаһыра түөн бучуваштыгар майгынныыр диэн этибит. Гына бара майгынныыра диэн биһиги кинилэри өйдүүрбүтүнэн буолбакка, дьэ төттөрүтүн ким да кимиди өйдөөбүтүнэн майгыныахпытын сөп. Ол курдук саха тыга тоҕо оннугуй диэтэххэ, үгүс чинчийээччилэр этэллэринэн бу саха тыгын биир түүр тыгыттан саамай былыргы, түҥ былыргы тыгы диэн ааттыыллар. Өссө ити былыргы аатырбыт руническай суруктар иннилэригэр үөскээбит, кинилэр иннилэргэ арахсан барбыт түүр тыга диэн аат этэллэр. Онон түҥ быгыр арахсан барбыт буолан, бу саха тыга түҥ быгыргы тыл элеменнарын илдьэ сылдьар. Ол аата угарыйбакка быгыргы форматын илдьэ хаалбыт диэн, оттон атын түүр тыгара бэйэ-бэйэлэрин да кытта, атын домук тыгарын кытта наһаа күүскэ буккуһаннар, арыый бэйэ-бэйэлэрин өйдөһөр өрүттэрэ эмиэ элбэх. Биир оннук өйдөһөр өрүттэринэн холобур итэҕэл буолар. Ол курдук билэрбит курдук билиҥҥи түүртүгэр үгүстэрэ кэриэтэ, онтон бары буолбатах, да үгүстэрэ бары кэриэтэ мусульманнар. Уота мусульман буолга даҕаны оттон итэҕэллэрэ ислам. Ислам барыта оттон Коран кинигэ билэрбит курдук араптыынан суругуут болон бары ол араптыы ааҕыахтаахтар, билиэхтээхтэр диэнэтэ. Ол иһин тылгаргар наһаа элбэх арабизм араб персыгыт тыгартан киирии тыгар бааргар. Ол биир өттүнэн кинилэри сомоҕолуур, бэбээлэрин өйдөһөллөрүгэр чэпчэки. Ол оннугар биһигиттэн төттөрүтүн тиһитэн биэрэр. Ол курдук сахатыгар биир даҕаны ол араптыы төрүттээхтик суоҕун быһыытынан кинилэр тыгар биотойдоох буолан хаалабыт. Ол оннугар бу саха тыгар тыгыгар төттөрүтүн кинилэр өйдөөбөт дьылҕата эбээн-эбэҥки тыгартан киириилэр бааллар. Уонна саам күүскэ хабыдыагаабыт ордук хабыдыагаабыт бу монгол тыга диэн ааттатар. Кинилэр наһаа күүскэ хабыдыагааннар, дьэ тосту угартаннар. Бу билиҥҥи түүр тыгаргар наһаа күүскэ арахсар ол курдук холугар монгол тыга ордук күүскэ сабыдыагаабыт диэн ааттар саха тылыгар лексика да өттүнэн фонетика да грамматика да өттүнэн барытын сабыдыагаабыттар диэн буолар ол курдук холобур ордук элбэхтик бу монгол тыгытын киириилэр сүһү иитиитигэр сыһыаннаах араҥаҕа бааллар. Сүһү иитиитэ эрэ буолбакка, ону барытын хабан, оннооҕор сүһү аатыгар, туттар тэриллэр ааттарыгар, холобур, эти тугу этиэххэ ходуһа, дал, тугу этэллэр, ону хотуур, эгинни хотуур бу сүһү иитиитигэр сыһыаннаах диэн этиэххэ сөп. Ынах сүһүттэн кэлэр үрүҥ астар ааттара оннооҕор эмиэ ымдаан, чөчөгөй, сүөгэй диэн тылыгар холобур эмиэ барда. Монгол төрүттээх тылыгар диэн Петр Савич Афанасьев бэлэтиир этэ. Уопсай ааҕыынан этэллэринэн бу саха тылын лексикатын үс кымын биирэ диэн. Вот отучча бырыһыана хаһан эрэ урут монгол тылыттан төрүттээх тылыгар киирбиттэр диэн буолаллар. Ол гынан баран билиҥҥэтэ биллэн турар, дьиҥнээх бу монгол тыгар майгынныыр диэн буолбатах. Мин багайды күүскэ угарыйан, сахатыйан туттугар тыгар буолалгар. Оттон эбээн эбинки тылгарын сабыдыага диэн ордук лексикаҕа буолбакка, эмиэ биир дьикти уратыта диэн бэлиэтиилэр куһугур. Лексикаҕа буолбакка, ордук фонетикаҕа, грамматикаҕа көстөр. Ол курдук фонетика Хоһугу көрдөххө, ордук ити һыдорҕоон үөскээһинэ. Атын күүртэгэргэр хуох дорҕоон, дьабы сахатыгар хайдах үөскээбитин хүннээти ити эбээн, эбэҥ, ордук эбэҥки тыгын там киирбит буолуохтаахтын. Быгыргы түүрдүү ш-з дорҕооннор төттөрүтүн сахатыгар суохтар, тоҕо хуохтар иир буолахтарына ити ол оннугар кинилэр угарьяннар ити һыдорҕооҥҥо кубуйа хаалбыттар диэн убрятова бэлиэтиир этэ. Ону таһынан кобыр грамматикаҕа сабыдыага диэн бу эбэн эбэки тыгара ордук эти падештары түһүктэри дэрби угарда кэбиспиттэрэ буолар. Билиҥҥи түүр тыгаргар тэннээн көрдөххө биһи түһүктэрбит отон хайар өттө майгынныыр, кыдан бар ханныктар эрэ уйнаха күүскэ угарыйбыттар. Атын түүтыгар суох түһүктэргин дэрби үөскээбиттэр. Он ити барда кэриэт отон эбэнки тыгын сабыдыагыттан үөскээбиттэн быһаарылар. Оттон саха тылын бэйэтин ыган көрөр буоллахха, историятыттан арыйыйтахха холобур уон сэттис үйэ бүтүүтүттэн, уон алтыс үйэ бүтүүтүттэн уон сэттис үйэ бүтүүтүттэн бу саха тылын бастакы чинчилэр тахсан барбыттара. Үнньүөн бастыгынан саха тыгын чинчийбит дьон диэн үксэ омук кэлии дьоно буолар этэ. Ол аата этэргэ дойду путешественник, дьоннор экспедиция кыттыылаахтар этилэр. Үксэ омуктар немецтэр, холобур швед омуктара, голландецтар кэлэн үөрэппиттэрэ. Бастакы үөрэхтэрэ болҕаны бэлиэтээһиннэрин көрдөххө сүнньүөн көннөрү кылгас бэлиэтэ сурук эрэ курдуктар этэ. Оҕур бу маннык саха диэн дьиктиин интэриэһинэй омук баар эбит диэн курдук хоруйугар. Гынан баран кэлиҥҥи арыйыы тылга сыһыаннаах дьон хоруйбуттарын көрдөххө, онно кинилэр уже сахалыы тылгар суруйан бараллар. Холобур, голова диэни бас дииллэр эбит, илии диэн рука, рука диэни илии дииллэр эбит диэн холус сахалыы бастакы сахалыы тылгары бэлиэтээбиттэрэ баар. Хаамыйтан күн үгүстэрэ баҕайда сөпкө тыл холобур бу саха тыга диэн түүр тыга эбит диэн быһаарбыттара. Ону таһынан дьэ бу билигин этэрбитте курдук билиҥҥи түгэр бу эдэр ыччат оттон ордук сыыс тыгы диэби курдук отон туттубакка дьиҥ сахалыы саҥараһатыахтарын баҕарыам этэ. Ол биһиги институппут бу студеннара кэлин иккис, үһүс курска тахсан бараннар бэлиэтии көрөллөрүнэн атын факультет оҕугура, институт оҕугура наһаа элбэхтик сыыһа, нуучагыы тылы кыбытан туттар эбит буоллахтарына оҕугур биһи оҕугурбутугар оннуктара суоҕа. Төрөөбүт тылгытын таптааҥ, үөрэтиҥ, билиҥ. Биһиги бүгүн өбүгэбит суругун бичигин туһунан кэпсэтиэхпит. Бу Өлүөнэ кытылыгар баар соруктары отутус сыллартан үөрэтии саҕаламмыта. Барыта Үрбөй суруйууччускай сурук баара бэлиэтэнэр. Аамай эрдэтээҥилэр төрдүс-бэһис үйэтээҕи буолуохтарын сөбө сабаҕаланар. Ол курдук, тыһыынча тоҕус сүүс он тоҕус сүүрбэ түөрт сыллардаахха профессор Петри экспедициятыгар көстүбүт икки сап тас сап хатар таастары чинчийии буолбута. Бу уһуруктар Кай Доннер уонна Мартин Рисанин диэн финн учуонайдара Гадыр абыршах диэн аахпыттара. Ол аата Гадыр диэн загнуть в виде крючка, абыршах диэн веретеной ролик диэн. Онтон Гаврил Васильевич Ксенофонтов бу сахаларга биллэр учуонайбыт урааҥхай сахалар кинигэ ааптара Бэсчит архаарай кыс күөлүгэр диэн аахпыта. Где зимуют бесчит архара диэн. Онтон иккис суругун Хатар күөрчэх диэн аахпыта. Онтон Сергей Ефимович Малов бу Гаврил Васильевич Ксенофонтов аахпытыгар майгыннаппыта, ол эрээри ис хоһоонун арыый атын этэ. Кини ааҕыытыгар тай эдэрэлик Бэсчит кыс диэн. Ол аата Бу годовалый оседланный бычок или жеребец диэн аахпыта. Онтон тыһыынча тоҕус сүүс төрдүн биир сыллаахха Николай Климович Антонов, Алексей Павлович Околотников уонна Иван Иванович Барашков экспедицияҕа сылдьыбыттара. Бу экспедиция түмүгүнэн Иван Иванович Барашков төрдөн биэс руна уругуттан Ньурба алтата Орхон уруктарыгар сөп түбэһэрин быһаарбыта. Онтон ол иннинэ өссө Былатыан Ойуунускай уон сэттэ сурук сөп түбэһэрин быһаарбыта. Онтон Вера Дмитриевна Запорожская уонна Алексей Павлович Окладников уон биэһи сөп түбэһэрин быһаарбыттара. Онтон тэһиччи тоҕус сүүс бэһэн биир сыллаахха Бенштам улахан үлэтэ тахсыбыта. Бу үлэтигэр кини Давыдовтааҕы суругу алҕаатым, Куртухайскайдааҕыны бөкмөдүм, астымматым, Петровскайдааҕыны ас-индьэ ат, ат эб, ас чөмчүүк эпчиэ диэн аахпыта, онтон Шишкиннааҕыны ач өллүм, өллүм, Суруктаах арыытааҕыны ада ол арам тылбааһа суох. Ити курдук уруктары ааҕыы күүскэ ыытыллар этэ. Онтон 1985 сыллаахха «История Якутской СССР» диэн Алексей Павлович Акладиков кинигэтэ тахсыбыта. Бу кинигэтигэр кини бу сахалар төрүттэрэ куркааннар буолуохтарын сөбүн, бу уруктар куркааннар уруктарыгар сөп түбэһэллэрин быһаарбыта. Онон мантан онтон онон ол кэмтэн ыла бу саха суруктаах-бичиктээх эбит диэн наукаҕа киҥник киирбитэ. Бу Берстам ити баарын этэн ааспыт үлэбэр бу саха суруга Былыргы кыргыыс, былыргы уйгуур, былыргы оҕус тылларыгар өһөп түбэһэрин баһарбыта. Онтон бу саха учуонайдара Николай Климович Антонов уонна Герасим Герасимович Левин түүр тылын үөрэтиигэ уонна саха соругун-бичигин ааҕыыга улахан кылааты киллэрбиттэрэ Ол курдук Николай Кириллович Антонов үөрэнээччитэ Герасим Герасимович Левин филология наукатын доктора, руна экспедиция салайааччыта этэ. Кини улахан монографиятыгар бу улахан монографияны хоруйан хаалларбыта ол үлэтигэр бу саха хоруга бичигэ Энисей Мэҥэ таастырга түбэһэрин бэлиэтээбитэ уонна бу хахалар ити сирдэртэн ахсыс үйэҕэ арахпыт араҕан манна кэлбит буолуохтарын сөбүн быһаарбыта. Күндү доҕотторум, сахабыт устуоруйатын үөрэтиэҕиҥ, аныгыскы көрсүөххэ диэри. Эрийикэмүсэрбиэлэ